Hmm. Ta' slima u ma u muġeħ ta' ras, ġili un bil-bajda mdawra jkolli għabtit nħabba ċi skuter ma' xi windscreen. Dik daqqa ta' tiġi f'posta. Ġili provajt. Oh.
Namel naqa jumping jacks u ta' assoltu. L-scooters. Oh. Toħroġ mill-bib ta' dar ġili. Għagrazzi ta' ma' għagrazzi ta' ħajti kienet diġa komplikata meta kien noħroġ bit-tifla bil-prem u nsib Munzel Żibel kienet ġa komplikata. Ma nistax nimmaġina issa li kieku kelli l-istess esperjenza imma wkoll f'nofs ta' triq issib xi żewġ scooters jaqbdu jitilquhom fejn il-Madonna jridu. Ħa nibda minn hawn. Da hemm xi regola fuq l-iscooters tipo fejn tista' titilqu l-iscooter? Mela.
L-iscooters jien għandi ngħid ċara. M'iniex kontrihom. Lanqas jien bħala idea, naħseb huma idea tajba. Speċjalment scooters personalizzati. Koddieba biex ma jaħsbux dak li għandhom l-ġimgħa l-oħra rajt anzjan, skuter personali tiegħu, ammirajtu għaddej bil-backpack jew xtajdlu ma' daru. Jien ma nistax. Nara dak li kwantità kbira ta' scooters, da sajf intefaw fis-suq xi 900 oħra. Jekk tidħol biex tikri eh, scooter, Tas-Sliema, Il-lassi kemm għalleġ is-Sindku Olla bil-bajd kemm żera' siġar! Hekk tgħid? Ma kollha scooters. Tas-Sliema miksija bl-iscooters. Hekk hu. Miksija. Jiena fil-Kunsill ħadna deċiżjoni fejn ktibna lil Transport Malta mhm. fejn qed nitolbu li l-iscooters jitneħħu minn fuq promenade. Ġiet ir-risposta, ma jistgħux jitneħħu. Għax biex qed tagħhom trid tinbidel il-liġi u dik li kollha. Tinbidel il-liġi. Mhux għalhekk qegħdin hemm daw. Eh, issa. Daw mela, leġislaturi mela, dak mela, xogħolok. Mela.
Le, ma jistax nagħmilha jiena. Le, mhux inti. Eh. Le, le, dak xogħolok bħala leġislatur. Per eżempju jgħiduli, għamel bajlo. Jien nagħmel applikazzjoni għal bajlo. Imma l-bajlo mhux il-Kunsill jagħmilha, il-bajlo titmur u tibir kabinet. Hekk jien qed nitlob xi ħaġa trasport mod qed nagħmel. U l-Ministru ma jridx. Mhux jeffer maħħilek il-bajlo? Mhux se jifferma ħielek, bħalma aħna kellna bajlo fuq il-kiosk tal-kemm ix-xatt. Inti tinżel ix-xatt? Mhm, ta' spiss.
Indunajx hemm xejn naqra differenza? It-ticket booths għadhom hemm. Hmm. Imma l-A-frames ma domx hemm. Konna jna seba' snin naħdmu fuq għadik. U se u mbagħad għamilna emenda għax kien hemm naqra żball kienet ticket boot every 50 meters. Ma hemm fuq l-scooters. Hija fuq l-scooters, le le le, fuq l-scooters. All right, ejja, tibża xejja. Fuq l-scooters, fuq l-scooters, mela. Aħna għamilna jien stess ma' segretarju dorna postijiet fejn għamlu designated areas biex jipparkjaw. Ħafna minnhom fuq il-promenade. Ħafna ma fuq promenade. Issa, jien tlabt li tnaħħom fuq promenade. Għandi naqra kif taqbad tajt. Dilemma.
Dilemma, fil-sen, mela, jien tlabt biex naħħom fuq promenade. Mhm. Jekk jien nagħmel il-kaxxi fej parkjaw. Mhm. Residenzi għajt, s-sindku bla bajt. Għamillom il-kaxxi. Imma għalqas jekk ikun hemm il-kaxxi sakemm tissolva l-problema kollox, ikun hemm fejn jipparkjaw sura ta' nies, mhux ma' kullumkien. Imma resident xkutat ma jifhimiex. Hmm. Jaħseb li s-sindku jrid il-scooters full promenade. Hmm. Tifhem? Għandna postijiet oħra, għankun fair. Tasma' ġiri, per eżempju, oh, batna ma batni jelom xaħna, għax Jien irrid li jonqsu l-scooters minn Tas-Sliema. Ma jistax jkun toħroġ mid-dar scooter hemm. Jien nistni r-ruffjar xi kultant, tagħha tgħidli xogħlok, imma naqbad u nitfgħu fil-ġenb. Kien hawn f'ġrieli ġieli rajthom, apposta, nies jitfgħuhom fin-nofs tal-bankina u jagħmlu, ta' biex jieħdu tratt u jitilgħu Facebook, rajthom b'għajnejja. ssir. Imma ftit dawk. Imma ġieli insertajt skuter f'nofs ta' triq ta' f'nofs il-bankina. F'nofs il-bankina ta' tneħ dejx u xi ma tista' staddi bit-tifla jkollok mela mela ix-xirja mela, f'idejk mela, tibda mela, tiddajda. Ma rajnihomx iżjed.
Daka kien eh, Ġun, Ġun. Qiegħed ġej minn Kwisisana, minn Kwisisana tela' l-reddut u nara dawn l-scooters isom rota. Insom rota. Tod bil-qeda. Hmm? U kif rajtu? Bat messaċ il-Ministru, Aron Farrugia, u dak iż-żmien naf li kellu jmur holiday, batlu messaċ, fejatlu, għatlu sa zejjed kollu zejjed. Għatlu I'm not going to accept this on the promenade. Għatlu scooters qegħdin hawn. Għatlu mhux sa neċċetta bl-ebda mod li dawn il-forma ta' roti scooter tod bil-qeda fuqu se jkunu a full promenade. Hmm. Rispondini, kien jgħat fuq holiday. Emmek napprezza jien meta sinku jitkellem ma' ministru jirrispondi, speċjalment fuq holiday, li hu tagħhom tagħhom. Li tagħhom tagħhom. Dik in-nhar stess inġabru. Inġabru. Infatti m'hawnx minnhom. Elirent kienu, kumpanija Taljana, ġew minn Sqallija mingħajr permess ta' xejn u tefgħu dawn fis-suq. Inġabru.
L-iskuter taħt l-imliġi hawn.
Għandak għal suppost jiġu ma' liġi tal-highway code u koll. Fod inti bi scooter ma tistax ta' the wrong way. Eh, imma il-highway code u koll ma tobbligakx li li il-vettura tipparkja f'postijiet li huma Mhux fuq l-adba tiegħi. Imma l-scooters u bat fil-liġi hemm li tista' edha hemmhekk, tista' suq fuq il-promenade u tista' suq fuq bankina meta ħarġu l-liġi trasport Malta. L-scooter għandu eċċezzjoni. Mhm. Sewwa. Li da ma taqbilx magħha. Jien qed ngħidlek, jien irid inneħħiju għandha mela ċara, jien ġieli sajtu l-scooter. Mhm. Mhux fuq il-promenade, side streets.

Anki Maltin, biex jgħodu jdawru tfal. Eppu, l-promenade għaddejjien biex jdawru tfal. Tifhem? Il-ġimgħa diħla għandi laqa, mhux jien biss, eh, il-kunsilli eh, u għandna laqa fuq l-scooters u qed nistennew xi żviluppi. Fodi ma nxieqx inkompli nitkellem ħafna fuq scooters. L-unika għodda li għandek inti I don't want them on the promenade. Li għet li għet naħseb dwar, jina moħħi mamul bċertu mod li meta nibda nisma problemi, la jtib soluzzjoni minn fejni. U inti bħalissa għandek naqat problema eh, operational fejn inti għandek daw għandek daw setta problemi, għandek xewqa li tissortihom, però m'għandekx m'għandekx m'hemmx l-infrastruttura madwarek biex tgħinek. U jisu l-unika eh, mod li tista' tagħmel eh, tista' tinfluwenza dawn dawn il-problemi tiegħek huwa billi billi tagħmel billi tkun parteċpi fil-medja u billi eh, turi l-problemi x'inhuma ħalli titfa' pressjoni fuq l-awtoritajiet biex l-awtoritajiet jirreaġixxu. Għajr dik l-għodda, ma tantx qed nara li għandek għodot oħrajn. Eh, biex nkun ferru kol, meta naħħu daw scooters, eh, Transport Malta bdow jablu enforcement. Imma imma il-Transport Malta mhumiex obbligati lejk. Jagħmluha jekk iridu. Imma badu kienet jiġu Eh, jwafqu minn it-tnejn fuq xulxin, eh, u tnejn mhux fuq xulxin, tnejn fuq l-scooter, eh, għaddejn wrong way, min m'għandux liċenzja, inti taf li tikollok liċenzja? Biex issuq l-scooter?
Mela. Il-motorized scooter qed nastu. Inti kollok liċenzja.
Kellix idea. Liċenzja. Imma ma jista' jkollu l-awra l-biss. Dis kollok xinu?
Eh, titla mux mux il-driving test, eh, kif kollok ora l-vodili. Inti. Eh, li tkun taf il-highway code. Code, code.
Mm. Inti kollok l-ċensa tijaw. Jien kemm il-darba waqaft, waqaft. How old are you? 16. Kif, kif, kif qed jisuqu? Mm. Inti l-ewwel darba tużax, l-ewwel darba tużax, trid tagħti l-liċenzja. Għajdilhom, Your mother or your father license to use? How do you know? Because I know. Huma jużaw liċenzja ta' ommhom jew ta' missierhom. Illum il-ġurnata kulħadd bil-credit card u xajdulu. Jiena meta kelli mal-volt qatlu. Trid tiġi, meta inti tiskenja biex tibda, l ma jagħmillek qabel ma jibda jgħaddi l-ħin għax dik ablajta jiena, sa ngħidlek xi ġrali bl-iskuter. Jtjara l-ek wiċċek, u jara li wiċċek jaqbel mal-liċenzja li rreġistrajt. U naħħu l-abbużi ta' ħafna tfal li jużawhom. Tifhem? U li jipparkjawhom fuq il-bankini li tilqhom fejġ Dik hemm xi obbligu? Le, inti inti issa għalhekk rridu nagħmlu designated areas u għandna lesti, imma waqajna naqra lura ta' slima minna għax kelli l-biċċa xogħol tal-promenade. Għax jien ma rridhomx fuq il-promenade, kif qed ngħidlek, jekk nagħmel il-kaxxi, resident jgħidlek inti bis-serjetà tridhom fuq il-promenade għamiltilhom il-kaxxi. U qed ngħidha pubblikament issa, sakemm jitnaħu fil-promenade, aħjar jkun hemm il-kaxxa fejn jipparkjawhom u jkunu sew mhux jiġru ma' kullum kien. Ġimgħa kulmkien. U mm. se jkun hemm ukoll fuq il-bankini, bankini fejn bankina wiesa. Il-proponejt ukoll tiddibidel il-liġi mela għandna fejn ta' slima. Għandek garaxxaw, għandek it-triq din, għandek garaxxaw. U hawnhekk jipparkjaw il-karozza. Mhm. Biex toħroġ ma tistax bil-karozza għax inti kollok ċertu distanza. Għalat titneħal karozza ġida bil-yellow line. Eh, eh. Jien ma rridx neħħi parkings. Mela, along the pavement, jista' jgħoddu scooters ma' xulxin. Il-liġi ma tikx li tagħmlu eh, along the curb, ti tagħmlu 45, ti tibbatel il-liġi. Għara ma sax namela jien, ti titħol transport Malta biex tibdel il-liġi li scooter jista' joqgħod along the curb. mhux 45. Mm, mm, mm, Tifhem? Hemm ċertu postijiet fil Allura ti tagħmel ċertu parkings li hemmhekk hemmhekk along the curb. Jina, no way, no way, musan laqqas lebda parking biex jiġu għal-scooters. Hmm. U bata tara fuq social media, ħora xaru kaza, għaw sit eh, scooters fil-parking tal-karozza. U barbi għabes jgħidlom dakċa xifisser sit karozzi. Daħħa vera. Ġiri, sitt karozzi. Le, għax jiena nara tajba li kull hemm parking bej waħda u fija kollok per eżempju tmin scooters, per eżempju, naħseb li għaxa tajba jena. Imma għalhekk qed ngħid biex ma naħlux eh, spazju tal-parking eh, għal karozzi, hmm. fejjem id-double yellow u dim garax jiġu hemmhekk. ċertu kantonieri jistgħu jiġu. Fejn għandek nara bankina naqra wiesa Pereżempju, il-Kmisi Sana, parti minnhom. Però inti xorta tħoss li disa mit scooter ħafna? Le, jiena jiena għandu jsir xi ħaġa u Jiġu limitati l-ammont ta' scooters. ta' scooters jekk għandu kolom xi 5000 u xi ħaġa. Iduru mal-pajjiż. Mal-pajjiż. Għandha tinżel għal 2000. Dika xi ħaġa biex tkun kontrollabbli.
Kontrollabbli. Kontrollabbli.
U ħaġa oħra, Billej, il-periklu fihom. Ħa darba fil-festa ta' San Ġiljan, kont għaddi ta' Sliema, u tlaqgħet għatta nara kif fada xarġa San Ġiljan. Tara, tara dawn in-nies, sa jaqgħu ma jaqgħux, fis-sakra jsuqu l-iskuters. Dik mhux illegali nimmaġina? Illegali, imma x'qed jsir fuqha? Suppost fil-liġi, qed ikollok il-high visibility vest. Billej.
Billej.
Qed ikun hemm? Jien tlabthom li tkun bil-helmet. X'vordiri jiena bil-mutur irid nilbes il-helmet bilfors, għandi mutur anqas, u scooter bla helmet. Mela bil-mutur nibżgħu li nwelġgħu, bl-iscooter le? U meta tkellimt għandu jiġi obbligatorju bil-helmet, ma tistax. Għax jekk jaqa' xi ħadd biha, Taf tikkrekkja. Il-moturi tal-kiri. Hmm. Mhux bil-helmet, l-istess helmet jużaw.
Mela, tlaqna?